Иҗатка керү ул һич көтелмәгәндә булды. Мин иң беренче шигыремне 4 нче сыйныфта укыганда яздым. Э, ул болай булды. Минем апа Разилә 8 мартта булса кирәк, әллә әнкәйнең туган көне булды микән, хәзер инде хәтерләмим. Әйдә, Разил ди, әнкәйне котлыйбыз ди. Мин ничек котлыйбыз? Менә ул бер бит кәгазь алды да, шунда бик матур итеп чәчәк рәсем ясады. Ул вакытта авыл кибетләрендә открыткалар юк. Менә әйдә менә шушы э, ак биткә ясалган э, чәчәк белән котлыйбыз, әмма ләкин чәчәк кенә аз, син аңа шигырь яз ди. Мин әйтәм, минем шигырь язганым юк бит. Язарсың, язарсың, син бит ди, мөкам айнада яттан беләсең инде, дүртенче сыйныфта гына укысаң да э, шигырьләрне бик яратасың. Нишлисең инде, апа кушкач язмыйча булмый, анда әнкәй өчен бит. Һәм мин шул вакытта сигез еллык шигырь язган идем, һәм шуны кычкырып әнкәйгә укыдык, бүләк иттек. Шушы әнкәй шул хәтле сөенде, мин шаккаттым. Бәхеткә дип әйтимме инде мен, язмыш кушуы буенча дип әйтимме, мин беренче курста вакытта ук Мәскәүгә баргач өйләндем. 20 яшь идем мин ул вакытта. Күрше тулай торакта яшәүче, медицина институтының тулай торагында яшәүче студентка Алия исемле кызга өйләндем. Бер елдан соң безнең үзебезнең кызыбыз туды, Сөембикә исемле. Һәм бит гаиләне бит ашатырга, эчертергә, тора урын табарга кирәк. Һәм мин ул э, Мәскәү читендә бер җимерек кенә бер дача сымак нәрсә таптым. Шунда яши башладык. АЗЛК дигән завод, Москвич машинасы чыгара торган заводка тимерчелек цехына эшкә барып урнаштым. Гап гади бер эшче булып. Ул тимерчелек цехын күрсәгез, анда искиткеч зур э, пресслар, алар дуңгыр-дуңгыр, тимерне кисәләр, басалар, эшкәртәләр һәм башкалар. Анда колакчыннар кидертәләр инде колак томаламасын өчен. Мин көне буе шунда эшлим, кичке 11-дән иртәнге 7-гә хәтле. Шуннан соң 7-дә үземнең тулай торакка йөгереп кайтам да, җыгынам, киенәм дә, чәй эчәм дә, лекциягә йөгерәм. Әмма ләкин колаклар тонган инде, баш авырта, төнлә йокламаган, кайвакытта лекциядә чыгуга да китә идем. Шуңа күрә мин анда озак эшли алмадым, бер елга якын эшләдем дә, аннан соң инде аннан киттем. Аннан соң мин үзебезнең тулай торактан ерак та түгел, янәшәдә генә дип әйтергә була, макарон фабрикасы бар иде. Шунда барып эшкә урнаштым. Ансы инде бик әйбәт булды. Ни өчен әйбәт булды? Чөнки анда тамак тук. Э, анда ашаталар, макарон пешереп ашаталар, башкалары. Һәм аннары тагын бик мөһиме шул, эштән кайтып киткәндә, мине инде студент буларак, хәерче студент буларак жәлләптер, кызганыптыр инде, макарон биреп җибәрәләр иде әмма ләкин шусы начар мин э, инде бу макарон фабрикасында эштә киткәннән соң макаронны өйдә пешерми башладым чөнки шул катлы туйдым макарон ашап бүтән нәрсәләр генә ашый башладым минем үземнең бер принципым бар үземнең бер фикерем бар мин бер кайчанда мәхәббәт турында кычкырып сөйләшергә яратам дип әйтергә тырышмадым бер кайчанда Син аны сүзгә әйләндермә, син аны гамәлдә күрсәт яратканыңны. Минем принципым шул иде. Минем бер шигырем бар, э, ул турыда мәхәббәт турында артык кычкырып сөйләшкәнбез, э, тау юлын аппак кар томалады дип. Менә тауда бит әзрәк кенә пышылтап сөйләшергә кирәк, анда кар, теге урысча әйткәндә, лавина кар ишелеп төшә бит җимерелеп, әгәр дә кычкырсаң. Мәхәббәттә шулай ук. Мәхәббәт турында бик кычкырып сөйләшә башласаң, ул җимерелеп төшәргә мөмкин. Ялкын минем иң истә калганы беренче эшкә урнашу булды. Мин Мәскәүдә әдәбият институтын тәмамладым, 5 ел укыганнан соң кайттым. Әле эшкә урнашмаган, матбугат йортында, менә шушы йортта, икенче катта язучылар берлегенә таба барам коридорда. Карыйм бер заманы бер ишек ачылып китте дә, анда бер мөлаем гына ханым килеп чыкты. Э, мин инде аны каядыр фотоларда күргәнем бар иде бу роза хафизова ялкын журналының баш редакторы безнең бер вакантлы орын бар шунда эшкә урнашсаң безгә дә сиңа да начар булмас иде дим гариза яздым да инде эшкә урнаштым мине бүлмәгә кертеп утыртты өстәл күрсәтте урындык бирде миңа инде редактор э, э, кушты менә шушындый шушындый нәрсә язырга шул шул мәктәпкә барырсың шуннан бер мәкалә алып кайтырсың дип мин бардым мәктәпкә Мәкаләне яздым да, Түбән Кама районына үземнең туган авылыма кайтып киттем. Бер атна микән, ике атна микән, бу узганнан соң килдем мин. Килдем дә, коридорда узып барам. Әлеге дә баягы каршыга Роза Хафизова килә. Син бездә эшлисең түгелме соң дим, әйтәм, әйе эшлим. Сез әйткәнне яздым мин. Соң бездә бит бер мәкалә генә язып куйыңлар. Бездә бит иртән килеп эшкә, кич кенә кайтып китәләр. Тугызда киләләр, алтыда кайтып китәләр. Мин әле шуның да рәтен белми идем. Менә шунда менә әкренләп кенә кысага кертә башладылар. Әмма ләкин анда кыенлыклар да булды. Кайттым бит Мәскәүдә, гаиләм бар. Хатыным шулай ук Казанга кайтты. Ул тулай торакка урнашты медик буларак. Миңа урын юк яшәргә. Миңа тулай торак та юк, бернәрсә дә юк. Ә мин шуннан соң редакциядә кайшап, са кунып йөри башладым. Эш бетә сәгать 6-да, кешеләр кайтып китә, мин әйтәм, минем эшләрем бар әле дигән булам да, калам да кич белән Иске подшивка газетларының иске подшивкаларын җәеп куям да, пальтаны җабынам да, шунда йоклыйм, шунда кунам. Иртә белән халык килгәнче инде торып, җуынып, әзер булып калам, мин иртүк эшкә килгән шикелле. Шул билгеле соңыннан белделәр инде минем анда куна бергәнне. Һәм көннәрдән бер көнне мин шул э, газет журнал нәшриятының э, генераль директоры Долгов дигән абзыйга кердем. Син кайда яшисең соң ди. Мәйтәм, ачуланса гына ачуланырсыз, мин редакциядә куна берим. Ничек инде редакциядә? Мин там и менә иске подшипкаларны җәеп куям да, өсткә пальто ябынам да, шунда кунам. Юк ди, менә безнең мөмкинлегебез юк, мин сиңа бүгенге көндә фатир бирә алмыйм, әмма ләкин мин сиңа яңа подшипкалар бирә алам дим. Иске подшипкада йокламас инде, әйбәт яңа подшипкалар, аның шаяртуы булды инде. Елмаюга, юморга борып җибәрде һәм Билгеле, ярты елдан соң миңа бер бүлмәле фатир бирделәр, ансына өчен рәхмәт. Әмма ләкин менә шул истә калган вакыйга яңа подшивкалар өстендә дә йокларга насыйп булды. Э, Мөдәррис минем яшьлек дустым. Бу әдәбиятта гына э, каләмдәшем түгел, дустым түгел. Без инде 15 яшьтә вакытта ук, мин вакытта Түбән Камада орта мәктәптә укый идем. Мөдәррис э, Зәй районында укый иде, Түбән Биш мәктәбендә. Э, без йөри идек чаллыдагы әдәби берләшмәгә анда шул хат яхшы э, әдәби берләшмә бар иде аның җитәкчесе хәниф хөснуллин дигән шагыйрь иде һәм безгә бу әдәби берләшмәгә ай саен казаннан шагыйрьләр язучылар килә иде без мәдәрес белән шунда дуслашып киттек һәм э, мәктәпне тәмамлагач унбер сыйныфны тәмамлагач икебез дә казанга казан дәүләт университетына укырга керергә ниятләдек мин чаллыга килдем мәдәресә чаллыга килде Пароходка билет алдык та, башта базарга барып бер килограмм помидор алдык, бер буханка ипи алдык та, пароходка дүртенче класска кереп утырдык та, киттек Казанга 18 сәгать бара иде ул вакытта пароход. Иртәнге дүртләрдә бишләрдә килеп төштек Казанга. Киттек Татарстан урам буйлап җәяүләп. Ни өчен трамвайга утырмадык? Чөнки гомеребездә трамвай күргәнебез юк. Без аңа ничек утырасын да белмибез. Анда кергәч нишләргә икән дә менә шуңа күрә җәяү генә барырга булдык. Бардык, бардык, бардык та менә шушы Кальсо дигән җиргә килеп җиттек. Карыйбыз, инде Баумул урамы дип язылган. А, дитә, бу бит безнең урам. Безнең бөтен газетларда, журналларда, китапларда языла инде Баумул урамы 19 йорт дип. Киттек 19 йортны матбугат йортын эзләп, килеп җиттек. Хәзер инде сәгать 8-ләр, 9-лар тулды. Халык эшкә килә башлады. Офыкта бик тә мәһабәт гәүдәле бер ир-ат күренде. ул Зәки Нури булып чыкты. Аның Чаллыга килгәне бар иде, безне яхшы белә иде. Ул безне күреп алды, о, Чаллы бандитлары, нишләп йөрисез монда? Безне кулларыбыздан җитәкләде дә, икенче катка язучылар берлегенә алып менеп китте. Үзенең бүлмәсенә алып керде, өстәл янына утыртты да, «Э, иң беренче сорауы, сез байдыр инде, ди. Әсәбәе бай, э, минем 12 сум акча бар иде вакытта кесәдә, мөдәррисен күп булгандыр инде. Утырыгыз диде дә, алдыгызга кәгазь куйды да, ручка бирде, языгыз диде. Әйтәбез, нәрсә языйк? Татарстан язучылар берлегенең җаваплы секретаре Заки Нурига яшь шагыйрь Мөдәррис Әгъләметдиновтан, Әгъләмов түгел иде ул вакытта, Әгъләметдинов иде, һәм Разил Валиевтан инде мин үзем язам инде, Мөдәррис үзе гариза. Казан дәүләт университетына укырга керүебез сәбәпле, безгә матди ярдәм күрсәтүегезне сорыйм дип шулай итеп әйтеп яздырттырды аннары алды да чыгып китте дә бухгалтер кереп безгә утызар сум акча кертеп бирде конвертка салып без инде шок каттык чөнки андый акчаны безнең күргәнебез юк гомеребездә дә һәм шуннан соң сез кайда торасыз ди әйтәбез без әле беркая тормыйбыз әле киләбез генә Сезгә лә тулай торакка урнашканчы вакыт узар, әле документлар тапшырмагансыз. Менә мин хәзер шалтыратам Казан кунакханәсенә дип, менә шушы Бауман районындагы һәм шалтыратты администраторга. Менә монда ике җегет килгән, яшь шагыйрьләр сез аны урнаштырыгыз дип безне шунда җибәрде. Без шунда кереп урнаштык, шунда бер ике көн яшәгәннән соң тулай торакка барып урнаштык. Әле көннәрдән бер көнне үземнең иске китапларымны актарып утыра идем. Бер китап эченнән килеп чыкты. Шул вакытта 1965 елны Казан кунакханәсендә яшәү турындагы квитанция бер тәүлеккә мин анда 75 тиен түләгәнмен икән. Менә ул вакыттагы бәя, бу вакыттагы бәя һәм безгә биргән 30 сум белән чагыштырып карагыз. Мин аны дәрәҗәгә бик артык сорамыйм да, ул турыда уйлаганым да юк минем. Нинди дәрәҗәгә ирешкәнемдерме, юктырмы? Минем өчен иң зур бәя, үзем өчен иң зур куаныч максатыңа ирешә алу. Вә нәрсәләргәдер ирешергә теләсәң, иң беренче чиратта мин аны соңра аңладым билгеле инде. Максатлы булу кирәк. Максат алдыңа максатны кую кирәк. Һәм ул максатны ни кадәр иртәрәк куясың, шул кадәр яхшырак. Мин үземә инде язучы булырга, журналист булырга дигән максатны мәктәптә укганда ук куйган идем. Дөнья искиткеч буталчык, әмма ләкин дөньяның буталчыклыгын без Аңлап та, аңлатып та бетерә алмыйбыздыр әле һәм без аңа тәэсир итә алмыйбыз, иң мөһиме. Э, минем өчен дөньяның буталчыклыгына караганда үзенем үземнең э, күңелемдәге, кеше күңелендәге буталчыклык ныграк борчый мине. Әгәр дә күңелеңдә буталчыклык булмаса, үзеңнең күңелдә, син барыбер үзең теләгәнне тормышка ашыра аласың. Э, дөнья буталчыклыгын әйткәнчә инде без аңа тәэсир итә алмыйбыз. Чөнки ул дөнья масштабында ул бүгенге хәлләр бер ништә үзгәртеп тә аңлатып була торган түгел мин заманда язган идем егерме яшьтә вакытта я дөньяны үзгәртәм мин бүген я булмаса үзем үзгәрәм дип минем җитмеш яшьлек юбилейга э, шушы шигырь белән кызыксына башладылар э, бер э, заманы кемдер сорады ул ничә телгә тәрҗемә ителгән икән мин әйтәм белмим бер унлап тел бардыр инде һәм татарстан милли китапханәсенең хезмәткәрләре һәм пен клубның әгъзалары шуны өйрәнә башладылар Һәм эзләп таптылар, ул 53 телгә тәрҗемә ителгән икән. Шушы 53 телгә тәрҗемә ителгән бер шигырьдән аерым бер махсус китап башлап чыгардылар. Мәскәүдә укыганда мин күбрәк дөнья әдәбиятын укыдым инде. Француз әдәбиятын укыдым, билгеле рус классикасын. Мин үлеп гашыйк идем Достоевскийга, Чеховка гашыйк инде. Аннары э, соңрак инде Мәскәүдән кайткач мин э, Антуан де Сен-Экзюперинең Маленький принц, Нәни принц э, әкият әсәрен, повестен татарчага тәрҗемә иттем. Ул минем иң яраткан әсәрләремнең берсе. Мин татарлардан инде иң беренче мин гашыйк идем Такташка. Такташ күңелгә тизрәк барып җитә иде. Ул гадирәк, ул романтикрак, яшьләргә бигрәк тә якын яшьләрнең күңеленә. Тукайга мин соңрак килдем, Тукайның алар өчен әзерлек кирәк. Аннан соң инде Сибгат Хакин, Хәсән Туфан, алар һәммәсе дә миңа якын шагыйрьләр. Сугыштан соң шагыйрьләрдән Роберт Әхмәтҗанов, Хамидбек гашыйк идем. Хәзер дә мин аны бик яратам. Мөдәррис инде үзебезнеке якты, Чырдаш, Зөлфәт, алар һәммәсе дә бик бик зур шагыйрьләр. Музыка мин э, күбрәк татар музыкасын тыңладым. Мин тат авылда үскән малай буларак, үзем дә мин заманда гармонда да уйный идем, хорда җырлап та йөри идем. Сәйдәш музыкасына мин бөтенләй җаным тәнем белән гашыйк. Минем Сәйдәшмә дигән хәтта шигырем дә бар аңа. көйле язды рәшит габдуллин ул җыр бик матур гына җыр ул э, халык җырларын яратам эстрададан бүгенге көндә тыңларлык җыр минем күргәнем юк соңгы бер егерме утыз елда шаккатырлык сирәк мирәк кенә бар бик аз э, миңа менә ул алтын чоры татар музыкасының сәйдәшевлар чоры алардан соң килгән чор җиһановлар чоры захидулла хабибуллиннар чоры мансур музафаровлар чоры э, фасил ахматовлар чоры рөстәм яхиннар чоры менә шул чорның музыкасын мин бик яратам аннан соң Луиза Батыр Болгарый, аннан соң Резида Ахьярова. Шуннан соң инде безнең милли музыкабыз әкрен-әкрен генә европалаша һәм милли төсмерләрен югалта бара. Керүен кердем, әле чыгып җитә алмадым. Әле мин менә узган ел гына бер бик зур тарихи пьеса яздым. Ул мәдәният министрлыгының гранты буенча яздым мин аны. Ул Ибн Патланың Болгарга килүе, Болгарда ислам динен кабул итү турында. Димәк, әле мин чыгып китмәгән идем. Аның беренче пьесасы минем Әйдә барыйк кызлар карыйк дип атала иде. Ул Тинчурин театрында 500 дән артык тапкыр барды, 15 ел буена. Аның үзе бер маҗара булды ул. Инде бер ай вакыт калган, яңа без аны яңа елга чыгарга тиеш идек. Э, э, әле минем пьесәдер э, бер җырга да музыка язылмаган дамир сираҗиев луиза батыр болгарны чакырып китерде дә менә луиза монда пьесада он дүрт җыр бар син аңа музыка яз луиза ничек инде языйм кайчанга кайсы вакытка ул әйтә без бу пьесаны спектакльне чыгарырга тиеш яңа елга бер ай вакыт бар безнең луиза юк булмый булмый була ул шундый кискен холыклы кеше иде бик теге шундый дәртле дәрманлы кеше иде ул дамир Аны тыңламыйча мөмкин түгел иде. Ул э, Луизага бер бүлмә бүлеп бирде. Бүлеп бирде. Луиза менә иртә белән керәсең. Без сине бикләп куябыз. Э, без сиңа ашарга разый белән ашарга ташып торабыз әйбәтеге. Чүчмаклар, пәрәмәчләр, чәйләр диләп торабыз. Син язасың. Менә бер көнне бер ике җыр, икенче көнне бер ике җыр, икенче көнне. Һәм чыннан да шул бер ике атна эчендә Луиза шушы 14 җырны язып чыкты. Һәм алар барысы да диярлек популярлашып китте. Менә кышкы учак дигән әле һаман да популяр. Ә хәзер әле менә аны э, мюзикл итеп э, аны фильм төшермәкче булалар. Мин дәү әти генә түгел, мин дәү-дәү әти инде. Дәү-дәү әти. Минем оныкларымның балалары бар инде хәзер. Ике оныгым бар минем, кызым Сөембикә, бер кызым бар, аның ике кызы бар, Камилә белән Җәмилә. Аларның э, берсенең Камиләсенең инде ике улы бар. Әмиргә инде 8 яшь узырсына, ул мәктәптә укый. Аннары кечесенә инде 1 яшь тулып узды. Әхмәт, ә инде Җәмиләнең кече оныгымның э, улы бар. Э, Анысы Халит исемле. Анысына да шулай бер яшь ел чам- э, яшь ярым ч- чамасы. Мин алардан бик күп нәрсәгә өйрәнәм. Мин аларны өйрәтмим. Мин алар белән яшим. Мин тегеләй булыгыз, болай булыгыз дип әйтеп, кешегә акыл кертеп булмасын, мин шактый иртә аңладым. алар белән бик күп аралашырга вакытым да юктыр. Дөресрәк, аларның вакыты юктыр. Алар башка җирдә яшиләр. Мәсәлән, Җәмилә инде гаиләсе белән Чиләбедә яши хәзер. Чөнки аның ире хоккейчы, ул Чиләбе хоккей командасында. Инде Камилә шулай үз йортлары белән яши. Алар безгә кунакта гына булалар. Шуңа күрә алар белән ә кунакта вакыт нәрсә? Кунакта вакытны ачуланып та булмый. Шул сөеп калсаң гына Аларның нәрсәсе ошый миңа? Аларның барысының да телләре үземнең туган телемдә татар телендә ачылды. Шунысы бик ошый. Әмир әле баштарак русча бөтенләй белми иде. Ул инде э, мине депутатны телләр законын гамәлгә ашыру буенча контрольдә тотты һәр вакытта. Э, өйдә аның белән бар тик татарча гына сөйләшер иде. Әгәр дә урысча бер сүз кыстыра икән, мәсәлән, минем хатыным Алия э, бер сүз ялгыш әйтә икән русча, ул җигереп килеп әйтә иде. Дәвәтей, дәвәтей, дәвәней, үрмәкүчне паук дип әйтте дигән. Әй, шуңа бик миңа инде дигәндә килеп әйтә иде. Аннан соң әйтә иде. Дәвәтей, дәвәтей, дәвәней, тартманы коробка дип әйтте. Мен шулай иттереп, ул безне татарча сөйләшергә, татарча сөйләшүебезне контрольдә тота иде. Билгеле хәзер алай ук түгел инде, чөнки балалар бакчасына йөри башлагач, урысчага күбрәк күчтәме, ләкин татарчасын бик әйбәт белә, әмма ләкин сөйләшүдә хәзер күбрәк практикада урысча урамда дип әйтимме мәктәптә дип әйтимме ул инде бөтен балаларның да бүгенге балаларның язмышыдыр разилә апай ә, безнең әңгәмәнең ә, традицион соравы бар ул да булса шулай яңгырый сез татар әдәбиятының киләчәген ничек фаразлыйсыз
Өметле шайтан ди, билгеле сез әйтмешли, заманалар катлаулы булса да, безнең әдәбиятыбыз яшәргә тиеш. Аның инде мең еллык тарихы бар, мең еллык тарихы булган әдәбият бер кайчан да юкка чыгарга тиеш түгел. Безнең туган телебез яшәгән вакытта, милли мәктәпләребез булган вакытта, э, милләт өчен җан атып биргән әдәби язучыларыбыз, әдипләребез булган вакытта әдәбият бер кайчан да юкка чыкмаячак. Билгеле татар әдәбиятының иң көчле жанр ул поэзия, шигърият. Шигърият инде ул әйткәнемчә һәр вакытта алдыгы рәттә булган, бүгенге көндә дә шулай ул. Шуңа күрә мин һич кенә дә татар әдәбияты юкка чыгар, аны укымаслар дип уйлый алмыйм. Минем әбинең әйткән сүзе бар иде, акыллы кеше улым күп булмый ул дип. Китап укучылар да бәлки бик күп түгелдер, бөтен кеше дә китап кына укып утыра алмый, шигырь генә укып утыра алмый. Әмма ләкин ул һәрбер җәмгыятьнең, һәрбер халыкның бер затлы, зыялы бер өлеше була. Менә шул затлы, зыялы өлеше юкка гына чыкмасын. Чөнки безнең затлы, зыялы өлешебезне безнең халкыбызның инде 30-нчы, 40-нчы, 50-нче елларда шактый чистартканнар, юкка чыгарганнар. Һәм бүгенге көндә ул тагын башкалкыта башлады, бигрәк тә 90-нчы еллардагы хәрәкәттән соң күпмедер дәрәҗәдә Ирек яулаганнан соң, телебезгә ниндидер мөмкинлекләр туганнан соң, бер буын үсеп, үсеп чыкты. Менә шушы буын әле ныгытып аякка басып, безнең әдәбиятыбызны алга илтәр дип уйлыйм. Билгеле, шөбһәләрем дә бар, чөнки милли мәктәбебезнең, милли мәгарифебезнең язмышы бик тә бүгенге көндә куанычлы түгел. Аның бүгенге көндә проблемалары искиткеч күп. Әмма ләкин гел болай гына бармас. Дөнья гел актан яисә карадан гына тормый, Яисә гел бер төрле генә бармый, минемчә бер аска төшә ул, бер өскә менә ул, менә бу аска төшүләр бетәр, без барыбер яңадан калкып чыгарбыз дигән. Нури Арсланның бер шигырендә Атлантия дигән шигырендә шундый юллар бар. Без батырган саен калыккан дигән. Без батырган саен калкарга тиеш һәм һич кенә дә юкка чыгарга тиеш түгел. Һәм һичшиксез безнең әдәбиятыбызның киләчәге булырга тиеш. Әдәбиятыбыз булганда халкыбыз яшәр, халкыбыз булганда әдәбиятыбыз да яшәр.